Sefydlwyd Menter y Busnes deg mlynedd ar hugain yn ôl bellach ac sefydlwyd y cwmni yn wreiddiol er mwyn wneud yn siŵr fod yna wasanaethau derbygig canolonnau addas ar gael ar gyfer siaradwyr Cymraeg. Oedd ffigyrau cyfrifiad 81 a 91 yn dangos fod 'na dan-gynrychiolaeth o siaradwyr Cymraeg mewn rhai sectorau, a siaradwyr Cymraeg yn ymwneud â rhai gweithgareddau o fewn yr economi. Felly oedd angen rhyw approach chydig bach yn wahanol a trio wneud siŵr bod ni'n cyrraedd y boblogaeth hynny, achos oedd 'na beryg wrth gwrs bod ni ddim yn cyrraedd ugain y cant o'r boblogaeth. Ac yn wreiddiol, oedd y, oedd y cwmni yn ymwneud efo targedu y dylanwadau sydd arna ni fel bobl, fel mae'n teulu ni'n dylanwadau yn addysg, cyfryngau ac yn y blaen, ac oeddwn ni wrthi wedyn yn cynllunio gwahanol weithgareddau ar gyfer y dylanwadau mae gyd i roi y neges drosodd uh, bod na ddigon o siaradwyr Cymraeg uh, wedi uh, mentro ac wedi sefydlu busnesau llwyddiannus a trio annog mwy o bobl i gysidro hynny. Mi roedden ni hefyd yn targedu wrth gwrs y sectorau lle oedd yna ganran uchel o siaradwyr Cymraeg yn barod ac oedd amaeth yn un amlwg ac ddaru ni ddechrau gweithio efo'r sector amaeth yn 1992 ac ers hynny wrth gwrs mae'n cyfrannu'r ni o fewn y sector yna wedi datblygu yn sylweddol efo gwaith cyswllt ffermio ac ati. Dechreuwyd y cwmni i ddechrau efo dau o, o bobl. a cyllideb gymharol fechan. Dwi'n credu bod fi rhywbeth fel y pedwerydd neu'r pumed aelod o staff i ymuno â'r cwmni nôl yn 92. Ac bellach, um, mae'r trosiant wedi cynnyddu yn sylweddol wrth gwrs, a mae yna rhyw 130 o staff yn gweithio i ni uh, ar hyn o bryd, ac mae yna rhyw hanner cant o bobl mwy, mae'n siŵr, yn llawrydd yn cyfrannu i wahanol brosiectau. Felly, yn y dyddiau cynnar, oeddwn ni'n edrych ar be oedd y bylchau mewn darpariaeth, boed hynny'n y sector addysg, cynradd, uwchradd, neu addysg uwch hyd yn oed, ac hefyd yn y gymuned a'r gwasanaethau derbygio'conomaidd oedd ar gael yn gyffredinol, ac o'n i'n trio cynllunio pethau ar gyfer hynny. ac yn raddol mae'r portffolio ac arbenigedd y cwmni wedi datblygu yn sylweddol dros y blynyddoedd, ac mae yna ystod eang o brosiectau ac arbenigyddau o flaen y cwmni erbyn hyn. Wrth edrych i'r dyfodol, dan ni'n gobeithio adeiladu ar hynny wrth gwrs. O ran y cwmni'n gyffredinol, mae'n bwysig bod ni yn gwneud siŵr bod y cwmni yn hyfyw ac yn gryf, fel bod ni yma i ddarparu y gwasanaethau sydd ei angen ar gyfer busnesau Cymru i'r dyfodol, ac yn gynyddol mi rydyn ni'n edrych ar ddatblygu marchnadoedd newydd i fusnesau o Gymru, yn edrych tu hwnt i Glawdd Offa a a thramor hefyd. Mae'r hinsawdd gwleidyddol yn gallu newid yn sydyn iawn ac mae'n heriol iawn ar adegau, ond mae'n bwysig bod ni fel cwmni yn gallu bod yn hyblyg a gallu ymateb i'r newidiadau hynny fel bod ni yn gallu darparu cefnogaeth busnes sydd yn addas i fusnesau Cymru. Dwi'n credu mae un o'r pethau sydd yn wneud Menter Busnes yn lle arbennig i weithio ydy bod ni yn glynu at werthoedd y cwmni. Mae'r gwerthoedd yn cael eu ffurfio gen y staff ac bod ni'n awyddus iawn i fod yn barchus iawn o'n gilydd ac o'n cleientiaid, a mae hwnna yn creu lle gweithio sydd yn hwyliog ac yn onest ar yr un pryd. Mi rydyn ni hefyd yn rhoi pwyslais ar ddarpanu gwasanaethau yn ddwyieithog ac yn parhau yn driw i werthoedd gwreiddiol y cwmni ynglŷn â wneud siŵr bod ni'n darparu gwasanaethau sydd yn addas i siaradwyr Cymraeg, ac mae 'na ganran uchel iawn o'n staff ni wrth gwrs, tua 97 y cant, yn parhau yn ddwyieithog.